Tornèt mètre luèt a sa plaça sens que la princessa se sió avisada de res, que dormisió mai ben que lo sensòus. Lo matin, quand se despertèt, las colors li èran tornadas e se volió levar, E tant que se senti soplar. Pensatz coma lo rei e rò conten, sabliu pas quau se recompensa lo qu'aviu fait aquel miracle. Li prometèt sul còp la filha e maritatge. Mas caliu que foguèsses completament guerida. Del còp, per ara, lo nòble aviá d'autras causas en cap. E s'encaminèt cap al país de lei julhs.

Demandèt un pic, un pal, e se'n anèt a l'endrech que lors aguelits. Trauquèt la ròca, l'aiga sortiguèt en abondància de la muntanya. Rius, ribièras e rècs la frasquèron rajar per tot lo país. Pia los abeuradu pesquier lèu tot foguèt plen. Lo monde de tan contents qu'èra sabiu pas cossí mercejar lo gojat. Histèron per vilòs e vilatge e i balhèron en present tres carretadas de pèças d'argent. E d'aicí se'n anèt al país dels aveugles. Siatz grand mes monde, avètz l'airent pena, que se passa? Ah!
pauri gojat, que sèm a plane, la mara nos es dessus, sèm totes a pèrdre la vista.
Vètz pas, braves gents, vos porti lo remèdi, fregatz vos los dets amb aquò's. E las felhas de l'arbre encantat fasquèron Miranda. Per la paga, liu fasquèron tres carretas de pèça d'aur. Se'n tornèt alara al castèl del rei, ric coma la mar. Lo gojat e la princessa se maridèron, vivètz una nòça coma se vei pas, i ara convidats totes los calentors portavan la corona. I a vengut un fum de gorri. E tot aquò amassa, manjava e bevió, cantava, risó e dançava. Al vèspres, los nòvis se passejavan per las carrièras de las vilas. De tot costat la gent las aclamavan e picava de las mans. Un paure que mendicava s'aprocièt d'eles e emparant lo capèl, lo prince faguèt almòinas una pèça d'aur. Mas Me sembla plan que vos coneissi. Seràs pas per cap d'astrintal que demora luènh a tal endreit? Io?
Nn, avètz pas un fraire? Oh!
E lo roge li montava al front. D'aqueste fraire, que me'n fasquèretz? Enròa Vilio, lo tuèri al mièg d'un bòsc e lo deishèri aicí, sens me voler interròmpre. Be aquela bugla èroi eu, ò, be soi tu, fraire. Te meritava d'èstre penjat, mas sieu que farai pas res, soi pas un dolent, coma tu. E per ja m'abandonat l'an passat, be del Garibald, pas que reu mon bon aur, es l'endreit ont tan luònh coma bèi s'acampan las bèstias salvatge. Ai escoltat lor secret, que disián, Merçan aquò soi be que tret coma la mar, E lo rei va balhar sa filha per Fedna e li contèt cossí tot s'èra passat. Micaël a pas vé, diguèt lo mal a Micaël, jetèt son pal e se'n anèt. Tanlèu, al bòsc, montèt a la cima de l'arbre e venguda la nuèit ausiguèt udolar, gringolar e renhar. Pauc a pauc los crits s'èra prochats. Sus mièja nuèit, las bèstias amassada al pè del varrinhal

E tu, urs? En çò ieu, tanpon, viro pas coma cal. Las bestioles n'aiguen ni vòls, a quinas. A arrobar me mètre quicòm, jos las dents, me besi las pèiros, cosi comprenes aquò, tu mandro? Que volètz, vam a pertot. La suèit d'aqueste gavet qu'entorna la vita a toti les avièrs. Dins la montanha, en traucar la ròl com un talhon trobat a l'aiga. E la princessa malauta es a regarrei d'un maridatge.

E lo butjat lo gaita vò venir escandat de pau. Lur serà un llarg. Garro que l'agafe, garro que arrolèi. Al moment que l'ana vò atrapar per un ocambo, l'escutaire tombèt pel sac. Lo lop e la mamra qu'avián blat al lènh se detèron dessus a bèlos machos. Quand lur suguèt dabalat. E mèm se metèt pau de temps, demorave pas res pus que los as.